Дьэ бу бөрө туһунан тиктираммын өр кэттим. Сиргэ кэтэбин. Модьута бэт, олох сутуйбат, илийбэт. Тэбэҥ астыҥ да бүттэ. Бу бөрө туһа диэн саамай модьу бу. Бултуургар хайдах таннан бараҕаный да? Бултуурбата аныгы таҥаһана кэпчик. Дьэ бу аныгы таҥас баар. Үчүгэйэ чэпчики таһымнаҕаһа, үчүгэһэ.

Горнай улууһа былыр-былыргаттан бултаах-алтаах дойдунан биллэр, ону кэрэһэлээн олохтоохтор булдунан утумнаахтык дьарыктаналлар. Ол курдук, ардьай аһыылаах сонордоһооччу, идэтийбит булчут Петр Жирковка ыалдьыттаатыбыт. Бу биһиги бүгүҥҥү видеобытыгар эһиги билиэххит, Горнай улууһугар төһө бөрө мэнээктээбитин, бөрөһүт туох уустуктары көрсөрүн уонна бу бултаммыт бөрө төһө саналаах буоларын көрүөххүт, онон көрүҥ-сэргээҥ диэммит ыҥырабыт.
Тыын тулаайы итиллибит киһибин хараһыан ийэм ииппитэ. Аҕам бултуу сылдьан хаадаҥнанан ылан аалта. Онон дьэ бу капканым оннук уураҕын оннук уураҕын диэн улаҕаны үөрэппэтэх киһилэринэбин. Хадда эрэ оннук буолан, булчут буолан хаалбыт этим. Оттон биир убайым Күөрэлэххэ Баһылаа Ньукулай диэн оройуоҥҥа иин урут үөтүн тоҕор баскыга иһин улахан булчут баар. Ытым өлбүтэ ол кырдьаҕас киһи. Онон үтүөр булчуттарбыт ол иһин булчут буоллум быһыылаахтык хайдахтык таттаран таттаран. Чыыста кадровый булчутунан сылдьыбытым биэһэн сыл буотаҕа эбит. Холобуруста бултаабыта дьиҥнээх бултаарым түөрт дуон иин холбуулла. Дьиҥнээх дьиҥнээх чупуччук быһыытынан. Бөрөнү ити сахалык оннунан булта кыра түүлээх кырата. Пуруом охота тэриллиэҕиттэн. Ото тугунан көрөн, урут наар саарба буолар этэ. Бастаан саарба үөдиэрин саҕана. Саарба булт саарбалыыр тиине тиинээбэт тииҥ олох уох булаан алта. Кырынаас эмиэ уох. Саһыл, онтубу кэнники наар бөрө эккирэтиһиитигэр охтоон хааллар. Ол хаар балаабаппын билигин. Наар бөрөлөһө атыыны. Бөрөлүүр киһи холобура атыҥар алдьыара хантах таһатаммат курдук. Холобура итиҥҥэ бөрө капкааны иитэн бараҥын ол таһыгар сахал капкааны иитириҥ эмиэ атаммаппын. Или саарбаҕа ду. Бөрөҥ кэрэхтээх баҕайы. Ол Саарба уйатын көрөн баран кэлэн көрөн онно капкаан итиилэ туруорун көрдө даҕаны тэһээн хаалар устунан ол сиртэн баран хаалар Бөрө бөрө үөскиир сирэ былыр-былыргаттан бөрө уонна бөрөнү кыайар кыыл уоҕа эбэт бэкин бөрөнү кыайар кыыл уох көҕүрэтэр тутан сиир уох бэти-бэтийэ сылдьар, аны Дьокуучай мээнэ ыарыыга бэриммэт, төрүөҕэ таххар, барыта. Арай ити кини төрүөҕүн сиэгэн сиэҥээһэр эбит бытатыгар. Били иһин аһыы барар буолуо оҕолорун аһатаары игин. Ол кэмҥэ кэлэ сиэҥэн иһэ сиир эбит. Оҕолор сиэбэттэрэ буоллар дьөссө олох бөрө хаҥаһы этэ. Ол кини сахал уйатын иин кэҥэтээр бээтэ бута оҥорон кыыр быар өрүгүн төрөөҥөһөр. Оны дьэ ол эһэ да тиҥсирийэн кэлэн мин оннук ыһаан аспыт буталарын көрөр этим сиинэ оҥорор дьэн. Эһэ ыһаангаһар ол бөрө олорун сиэри. Оттон мин туохтаабытым манна Бизанарий диэн арыллыбыта. Бизоннар Канада куораттан, э, Канада диэн сиртэн аҕаланнар. Онну көрдөһөннөр бөрөлөр кэл баалларыгар баран уончыл бөрөлүү сылдьыбытым. Ону отут түөрт бөрөнү уопсайа бултаабытым. Булчут уустук үлэлээх буолан дьэ эрэйи ону-маны хатамматы көстөр элбэҕэ бэт. Той дьэ түүлээх туттарар уна кирэ тиһэр, ол хаччыта түһэн аалар, саас туттарарың атын хаҥа дьыл кэнниттэн күһүн туттарарың атын, өссөбүлүн туппат буолан аалаллар, иһин гыналлар. Дьэ кирэтиһиилээх. Ол иһин эдэр ыччат бултуон баҕарбат. Инньэ Уонна суруок ити билигин саҥа дьыл кэнниттэн өссө тохсунньу уонугар да уһатабыт дии сыталлар. Ити олох сыыһа. Ити баар дьиэ бүтэргэр да истребление олох. И так саҥа дьылга турар ол да уһун. уонна лизиэнсийэ элбээтин тимир лизиэнсийэ элбиэхтээх бултатар буоллулар даҕаны дьиэ кэргэниттэн киһи бултуур буолар дьиэҕэр условия баар буоллаҕына ол эмээхинин утарар тугуҥ утарар хаччы өлөрбөккүн игин диэн мин дьиэнэн хаччыны улаханнык өлөрбөк киһибин ити чахчыта булчут ону урут этэллэр да булчут буолла даҕаны сэбиэскэ хаҕына Дапаай диэн. Олох ити сыыһа өйдөбүл. Булчут буолла диэн буста ойдо сылдьар дьиҥинэ туох да киһиргээһинэ уох. Ол дьөстө бу билгин аныгы үйэ буолан арыы ама курдук, арыы ама курдук ол. Ону ити саарбаларын сгэнэ түһэҥ алла гин кынна. Онон булчут былыр да байбат, аны да байбат диэн Ол иһин дьиэ кэргэ эдэр дьоҥҥо ол иһин эдэр дьон бултаабат. Атын табаарыстарыта хаччы боҕоноллоро дьаллар үлэлээн-хамнаан кини бултаан кыһыны эрэйдэнэн быытыкаан өлөрөр. Ону тэмээхинэдэн сөбүлээбэт буолла эдэр киһи. Онон дьэ эдэр киһи бултуура билигин ыарахан. Олох ыарахан. Ин ытын интириэргэн ыла сатыыр этим урут булчут ыттара гине. Ону онно иэйэн куйан туран улуу булчут ыттар оҕолоро диити улпупуна улаханнык өйдөөбөппүнэ төбөйө иитэр игин этим тэлбэҕэ иитэр этим онтон дьэбири элбэхтэн талаҕын бииримит үчүгэй баар буолар хэммиир дьуолуту тохтотоҕун дьуолуккар ол ыт курдук буолан иһиэхтээхтэр атын кэлэр ыттарын ол иһин ыты ыт үөрэтэр Ыты киһи үөрэппэт. Ыты ыт үөрэтэр чахчы тайахха баҕарылар. Холобура, наһаа алдьархан тайахсыт буоламар тайаҕа кырытан быыра баран аалар ыт баар буолар. Ол ыт үөрэтэр оҕолоро эмиэ оннук буолаллар. Симирэ кырытан бараллар оннук. Дьэ оһуобай. Ыт оттон иитэр буоллаҥ да үчүгэйдик маанытык иитиэхтээх буоллаҥ. Ол баар главное. Хоро дьоннор иитэр иитэн бултатаары өрө күһүн балаҕаны ийэ кэллэҕинэ дьэ имэрийэн томоруйан дьэлдьэ бараллар. Ону бастаан үчүгэй тутар таххана ытыҥ эмиэ оннук

Дьиҥнаахтык олобөрөлүөн диэм киһиэхэ биэһэн капкааннаата. Биэһэн төһөнөн элбэх даҕаны оннук. Элбэх капкааны быраан капкаан күүһүнэн ылаары Оло утарабын былыр-былыргаттан. Жаат диэн хайдара страшнай баҕайы. Ханта ки жааттан булту булту баҕайы. Өйүм хоп. Аны туран урут туота көрөр этим. Жааты бырахпыт сирдэригэрин сиэҥең бырагаллар этэ. Таҥаҕы бөрөлөр туппуттарыгар. Ол тагар туор өлө хатар буолар, сахыл өлө хатар буолар. Оны сен өлөлөллөр. Аны болланна бөрөң зубучай баҕай диэбитим да бiri. Жааты сиан болан сүүрдэ сүүр мөйүтэрген хотуолаа да хотуолаа буолар. Жоол хотуону суорун сиир, кутуйах сиир, кырынаас сиир, ол барта оннук гынан, ана олорун дьоннук тарҕатан иһэллэр. Онон жаат улах аналы. Вот эти наһаа табаны сииллэр бап болан хоту игин эреттен жаатты хатыыр булуохтаахтар. Онон ол жаакка то ыт игин өлөр уонна. Бээн булчур ытыгын өлөң алар. Ыт кэбирэх болла. Онон дьэ туоһу. Ити билиҥҥи үйэ абаат дьон игин бөрө капканаан дьаха бултуур буолаллар билигин бөрөнү даҕаны. Алдьарха билигин бул дьигинэ үчүгүдүк тэрийдэххэ туох халайаллар. Олоро биһиэхэ булду билигин өссө мин кутабына айылҕа харыстабылын дьоно ордук хата көмөлөһөллөр тэрийэллэр. Дьэ ити үчүгэй. бөрөҕө баар дьэ туруоран туран эһэҕэ бөрөҕө туохтууллар кылгыны гына тардарабат ону кинилэр харыстаан көмөлөһөллөр диэххэ наада дьэти бөрө алдьархай туохха да бэриммэт мээнэ өлбөт ыалдьыбат кыыл уону кылгыны иһиирэбэт туохха да муҥус баҕайы эһэм баран тэйэр ону бултуурга билигин өссө кытаатта Аны билин лицензияны үс эрэ хонук устата туһанаҕын. Олору мин бүгүн ылан бараммын үс хонук иһигэр бөрөлөрүөхтээхпин. Бөрө диэн ынырык уһуннук кырдьарки бултуур буолла. Ол. Ону итини баадьа улаханнык тойоттор уларытыахтарын наада. Хара да булчут сатаа ханаабат. Бүгүн лицензия ылан бараммын үс хонугунан бөрөлөрөн кэлиэм диэн. Ула сатаммат дике. Суотова телефон бастаап тугунан бөрөһүттер группалары диэн теритилер бу бөскүөллер. Олорго хатамактанабын. Инне гынан ким бүгүн ханна баран кэлбитин оны арыйдың да билаған. Ким ханна баран бултааты барта бар. Бүгүн онно баран келдим, капкан көрдүм. Онон үс бир ааспыт манан онлуктар барбыттар келбиттер ден.

Ону биһөрүйөммүт эмиэ эбэрэ узурука. Кини сиэңэр кэбирэх. Сиэңэ диэн тоҕоло тайаҕа туттаҕына, хылгыны тутта онно кэбирэх. Онно декеддик бүгүн сиэбик буоллаҕына, чугас сытар буоллаҕына, иитээт тахасынгар далыаххым сөп. Обычно кинилер абаһа күннэ баран бараннар хими төннөн кэлэллэр. Хылгы хылгы ынах киэнiyэр кэбирэх. Онно да төннөн кэлэр. Тайаҕа дьөстө иннигин батар, тайаҕа бахсырга. Тутан сиэн баран бураан аһыман барар. Аамай кууллартан өйдөөх бөрө баар. Диме ханаайы. Текиини кэпсэппэдэр. Уовай. Холора маннык кынар. Саас мин оны олох практикаттан истер этим кынаман олох бэйэм практикаттан көрбүтүм. Холо бурааннан баран иһэбин, бөрөлөр хуолларын батыган иһэбин. Онтон ара үс-түөрт бөрө баран ону батганы ууһаҕын баалар бит ханна тиибиттер буолла диитибин истэхпина улахан атыыр таах киирэн кэлэр уолна ман хаҥа миоло онно кэлэнне тохтуу биэрэллэр то хытырха да хытырха бураллар туора маара кыратык ыстаҥылыыллар онто тохтон туура кэпсэтэр курдук кынан бараннар даалса бара тураллар бу улахан таах битте онтон эмиэ дьэккиретен оо йооккалар кирэппэтлэр дии бараттаара тыһы таах кэлэр Онно тохтуу биэрэллэр, дэмиэ мунньахтаабы курдук туохтаан туохтаамыраннар. Аны ол тыһы тайаҕы батыһа, били кулун тутарга тыһы тайаҕын уулаах буола, бириэмэннэй. Иньэ гынан куотара билэр. Дьэ маны билэллэриттэн мен халлыбытым. Хытыттан билэллэр бааллаах. Хытырхаан бир атаҕын ыырааҕыттан игин. Иньэ гана тайаҕ арыйдаах буоллаҕына бэйэтэ халыҥ хаару кулун тудахтар күнүн саҕана бэйэтэ хайтан барар. Бөрөлөрүн буола бэлэм хайдыбыт суолунан дикининэ кирэтэллэр.

Вот эдэр булчуттарга уонна бултуу сылдьар дьоҥҥо тугу баҕаргахпын. Главное доруобуйа баар буоллаҕына киһи барта бултуур буолла. Киһи булчут буолан төрөөбөт, сүрэхтээх, белэстээх киһи бултуур буолла. Санаатын ол иннэ диэн наада. Ол иннэ диэн холобура. Иннэ диэтэҕинэ бултуур. Булт диэтигинэн эр киһи үчүгэй бөҕө буолла.